Eý sen, ünüs ber! Bu bölümdäki personažlar kelleden alnandyr. Lýuboý bir sowpadeniýa, prosta sowpadeniýa! Özüňe ogşap doloýopskiý kommentariýa ýazma, a to seniň türsiňi ýakaman! Dawaý, awans bilen laýk goý! Ýartygulak restoran. Ýartygulak kargo. Indemýusika. Hödürleýär.
Karoç problema bar. Stambulda normalnyý barber ýok. Edil operator ýaly. Belki men tapyp bilemok, bilmedim. Ýöne her gezek goýny gyrkan ýaly gyrkyp goýberýäler. Mundan öň türk barberlerini aldyrýardym, bu gün bolsa bir tanşymyň maslahaty boýunça öz türkmen oglanlarymyzyň ýanyna geldim. Ýüzden togsan dokuz prosent uweren bemany bolýar.

Gadyrly tomaşaçylar, häzirki wideodaky trýuklary professionallar ederler. Öýüňizde, öz çagalaňyzda gaýtalamaň. We bu sahnaň üstünden gülmäň, günäsine galarsyňyz.

Bir kilo woskmy näme bolsa gelme bir zatlar goýdy. Şosy gül ýaly däl. Esasan men ol zatlary ulanmaýan. Ýöne puluny berýändirin. O muhtuna barter edip sýomka üçin zat alamok. Atwiçaýa. Muhtuna ýok. Patsan aýdýandyr. Muhtuna ýok diýýä.

Sen kim? Nireden? Men Aliý Kurbanow, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden. Häzirki wagtda Türkiýede ýaşap ýörün. Togsan ýedinji ýyl ödümem. Türkmenabat şäheriniň haýsy köçesinden? Türkmenabat şäheriniň köçesinde ýaşaýan.
Şo köçeniň başynda Ikram eke bar. Tanaýaňmy şony? Hawa, Ikram ekeni tanaýan. Marşrutkaçy dämi? Şolary tanaýan. Wrodeoba.
Hawa, marşrutkaçy gowy adamlar.
Stambulda näçe ýyldan bäri we näme işläp ýörsüň? Istanbula ine altynjy ýyla girdi, alty ýyldan bärde ýaşap ýörün, işläp. Häzirki wagtda Mangollogyň şirketinde kargo işini işleýän, ofisde.
Dostawşik sen? Ýok, dostawşik däl-de, kompýuterde mal kabul etýän, onnoňam mallary ugratýas.
Näçe manat gazanýaň?
Aýtmak hökmanmy şony?
Agzalarymyz üçin has gyzykly bolar diýip pikir edýän.
Nu kagda kak işiň nemesine borçuna bagly nu minimum sekiz ýüz müň. Aýlyk minimum. Sekiz ýüz müň dollarmy? Ýok.
Sekiz ýüz müň lira. Minimum. Sekiz ýüz müň lira. Sekiz müň lira. Sekiz ýüz müň lira.
Sekiz. Stambulda ýaşaýyş nähili? Istanbulda ýaşaýyş şu wagt kritik durumda. Özüň hem görýäň. Hemmelerde şu wagt galp ýatyr. Dollar diýýär, o diýýär, bu diýýär. Ýani gowy däl. Dakadana gowy däl şu wagt.
Näme eşitmeli?
Gaçyp gitmeli. Başga alaç yok.
Nire gaçmaly? Şu wagt aklymda hiç zat yok. No Amerika gaçmaly öýtdän. Amerika.
Haçan we näme üçin TikTok akkaunt döretdiň we alyp barýaň? Ee, TikTok e, accounty gıcete 3 aydan beri e, ku- kullanyan karoçe. Ondan öňürten bar saýpam, ony ýapdyrdylar. Üç aýdan bäri kullanýan we nu ýumornyý wideolary zat çekýän-dä özüm üçin. Ýani gowy görýänler üçin hem, olar üçin hem çekýän-dä.
Sen znamenitý boljak däl. Ýani diňe özüň üçin öz Fanlaryň üçin edýäň. Ýok znamenitost bilen zadym aram gowy däl. Diňe şowa meni tanaýanlar görsün wideolarymy zat diýip çekýän. Öz dilimizde düşünýän adamlar ýokmy çärjewiler. Olar waýnlarymda düşünsin diýip çekýän başga bir znamenitosta gözüm ýok.
Tiktokdan näçe manat gazanýaň.
Tiktokdan şu wagt ýagny bir gazanjym zadym ýok. Nu. Häzir prosmotram pul berýär bilýän bolsaň. On müň podpisçiňden soň saňa eýýäm prosmotrlaryň pul berip başlaýar. A da ýetip hiç zat gazanmadym ýa-da. Be gazanmaga želaniýamam ýok daže.
Men agşam, bukwalyna agşam.

Meniň düşünişime görä, saňa bir zatlar olar sowgat etdi, ýagny rozoçka diýýärmi, kepka diýýärmi, TikTok-yň özüniň ýagny sowgatlaryny saňa sowgat etdiler, sen hem şoňa spasiba, spasiba diýip ýörtüň. Olardan pul gelenokmy? Hawa, sen girip gördüň bilemok, ýöne düýn hawa prýomy efirde, nu prýomy TikTok-yň özüniň podarkalary bar, şolardan uradanda, olar hem, kanyeshna, seň Koşelýogyňa pul bolup gelýär. Soň onam dollarda çekip alyp bilýäň. Nä, şeýle aýdaýyn, TikTokdan bir sapar pul çekdim, onam iki ýüz on alty dollar çekdim başda-baş, ondan soň çekip göremok ony.
Şu soňky akkauntyňdanmy? Hawa, şu häzirki, häzirki akkaundymda iki ýüz on alty dollar çekdim birinji sapar, ondan soňam entek çekemok.
Näçe wagt boldy diýýäň açanyňa? Üç aý boldy. Üç aýyň içinde iki ýüz on alty dollar gazanjyň bar. Hawa olam neme podarka şol sen primoý efirde otyrkaň podarka ugratýan adamlaň zatlary žetonly seň kaşlýogyňa girýär olaram dollar bolýada. Üç aýyň içinde iki ýüz on alty dollar.
Prosmotrlaryň gowy. Ýöne agzalar bilen problemaň barmy? Podpisçikler näme üçin o ýaly az?

Banladylar blok boldy ýapyldy şondan soň göwnüm galdy da tik tokdan.
Dawno bu? Bu gce t iki müň ýigrimide iki müň on dokuz iki müň ýigrimi arasynda.
Soň näçe wagtlap tik tok çekeňok? Ine şu ýyl äle entek üç aýdan bäri çekip otyryn da ondan öň çekämokdym.
TikTokda bilişime görä da i wapşe media ulgamynda ýagny internet ulgamynda örän köp heýt bar. Heýtlary näle göterýäň? Heýt nime ýa?
Ýagny onuň salam edeýin, eý çort, loh, negatiwnyý ýagny kommentariýalar. Ha o teswirlere zatlara wapşe känem seredemok ýazýan adamlar kän başda tiktok neme çekmäne başlanda şu wagt hudaýa şükür hiç kim bolýan zat ýazanok. Praktiski ýok diýsem bolýar. Şol birinji başda bir-iki sany wideomda şol başda tanamaýanlar üçin ýazýardylar ony muny. Häzir Hudaýa şükür hiç kim olara zat ýazanok. Spasiba hemmesine karoçi ýazmaýarlaram. Podderžiwat etýärler gaýtam.
Seniň fanlaryň daa köp, heýterlaryň ýok. Fanym köp Hudaýa şükür. Bar. Heýter zat ýok olar ýaly adamlar ýok.
Prosmotrlaryň ýüz müňden köpräk, esasan, ýa-da şoňa ýakyn. Köçede ýörän wagtyň birisi tanap, awtograf alýarmy ýa salamlaşýarmy ýa surata düşýärmi? Ykar, Hawa, prosmotrlaryň, Hudaýa şükür, köp. Ýolda-yzda görenler, tanaýanlar salamlaşýar, ýok, awtografa entäk ýetmedik bu. Nu, surata düşýäsem gaýtam, Hawa, kän saýtda gel wideo çekeli, bratok, at-pat diýip.

Eý znaýyş, men her gezek bir wideo çekemde başga başga obrazlary tapýan. Ony men sanap bilmen ýöne aklyma gelen obraza girip gitýän men. Özüň düzýäň ýagny obrazlary, ssenariýi, hemme zady özüň düzýäň.
Iki sany wideomy başga bir türk waýnjyň wideosyndan ogurladym. Şondan ogurladym, ýöne obrazlaryny özüm etdim, a galan hemmesi meň özüme degişli.
Sen üçin türkmen top üç.
Alo. Da. Towarlary getirdiňmi? Holodilniga goý haljandan pul al dawaý. Dawaý. Bagyşlarsyňlar brat, jaň geldi-dä.
Sen üçin üç sany top türkmen bloger. Meň üçin top üç bloger tiktoker birinji karoçe Nuran Arslanowa. Goşgy zat aýtýar gowy goşgyda ikinji. Aglaýyş hem gowy.
Ýok men hakykatdan hem bilemok oň aglap wideo çekýänini maňa gabat gelmedi. Maňa diňe şo gabat gelýä. Ýagny hemme wideolarynda aglap ýör. Onda saňa grusnyý wideolar gabat gelýä maňa wesýoly.
Men melanholik sen
Bred Pitt. Nomer iki.
Nomer iki. Yani samaya pozitivnaya nemede tiktokda efirde zatda içiň gysmayan gyz. Olam zara mi.

Sesin näme?
Ýakyn.
Ýok ýakyn däl ýöne tiktokdan zatdan salam salam gowmy oňatmy şolar ýaly. Na rastoýanýe. Na rastoýanýe.
Uzak.
Saçustuýam.
Spasibo brat.
Nomer üç.
Nomer üç şu wagt aklyma hiç kim gelenok bileň. Nomer üç kim bar. Nomer üç ýok. Özüm bar nomer üç. Bolýamy şu şularda atwet? Bolýa.
Tamam üçünji ýerem özüm goýdum.
Daş oglan bloger tiktoker ýok senden başga.
Menden başga oglan bloger tiktoker. No. Sen häzir dogrusyny dogrusyny aýtmamy isleýäň-a. No aragatnaşym etýänem bar ýöne başgada hiç kim ýok diýip pikir etýän.

Soňky wideom. Kime kakadow aýtdyň.
Gardaş soňky wideom ýakynda bir tiktokda bir türkmen gyz türkçe gürläp hudaýa näme diýýä hudaýa şükür etýän türkmen oglanlarymyza durmuşa çykmadygymy üçin puşman nä diýip bir zatlar diýip çykarypdyr özümiziň türkmen oglanlaryň üstünden oňa meň gaharym geldi şoňa kakadyp bir wideo çekdim gahardan.
Ady näme o gyzyň? Bilemok. Bilemok. Eger görýän bolsaň şu wideony biziň gepleşige gel çözeli. Näm saňa oglanlar ýakanok? Türkmen oglanlary. Türkmen oglanlary näme üçin saňa ýakanok? Biz saňa gar Samy wažny soraklaryň birisi.

bir zatlara bir derejä ýetmek ýa ondan daşary çykmak. Maksadym şu wagt şu wagtky işläp oturan işim gowy iş. Ýani başlygym bilen özüme bir sany kargo şirketi açjak bolýas. Türkmenistan, Türkiýe şolar ýaly. Ýani şol şolar ýaly bir iş açjak bolýan özüme. Ýartygulakda kargosy-da bar.

Kargoda işleýär. Aýlygy sekiz müň lira. Ondan daşarda her üç aýda iki ýüz dollar TikTokdan işleýän. Budushi zwizda. Habaryňyz bolsun. Linkini Instagramynyň, TikTogyny aşakda goýýan. Göni ýazyp bilýäňiz. Burny asmanda däl. Howada.
Şu ýerdemiş.

Nurana Arslanowa. Nurana Arslanowamy ýa-da Zara Ziýa dediňmi? Zarami.
Ikisem. Ýok, birisini saýlamaly. Zarami. Zaramimi ýa-da Işan Çaryýew? Işan Çaryýew kim?
Tanamaýaňmy? Ýok. Zwizda ol. Maksat Salatow bilen ikisiniň wideosy bir milliondan geçdi. Onda. Türkmen auditoriýanyň içinde. Ol Gülçynar ýaly mirowoý däl.

Bratka gepleşige geleniň üçin köp köp sag bol. Meniň agzalarym üçin, podpişiklarym üçin, ýagny öz agzalaryň üçin, öz podpişiklaryn üçin polibom seniň hem agzalaryň podpişiklaryn gelip görýär bu zady. Aýtjak sözleriň, maslahatyň bar bolsa, Ýüzli näý? Nu işinde üstünlik saol çagyrdyň uwažaýt edip nu bärden wideony izleýänler wideony seretýänler podpisçiklerime aýtjak bolan zadym öz oglanymyz kanal täze kanaly açypdyr şum şuny indi podpisat ediň gowy zatlar çekip atar ýakynda zatda ýani swoýski oglanlara hemişem poddežkada bulunali işiňde üstünlik brat.

Wsýo, massaž terapiýasyny başlaýas. Anwar bilen şu wagt polnyý plan düzdük. Ýagny haýsy günler nähili massaž bolýa. Bu gün bolsa bu gün nähili massaž bolýa?
Hemmäe salam. Bu gün biz betbelli diýe baýramla Ýumeýha terapiýa, ýaňky Ýaponiýanyň terapiýasy bilen akapunktur ýapyljak, gyzyl iňňe diýilýär türkmen agzy bilen we onuň çeşitleri bar iňňeň. Bu gün biziň ýapyljak iýnemiz gury iňňe diýýärler-de. Gury diýmem, ýana sada iýne kassara goýulan, myşsalara goýulan iýneden zadýa, şo arka tarapyndaky myşsalary rahatlatma babyndan bolýa-da, şolar ýaly bolýa.

Şeýle açylýar. Aslynda kän uzak däl. Saçyň teli ýaly şu. Ýani köp adam çusdum etmeýärler şu taýyny. Kiçijik zat. Saçyň teli ýaly zat. Aslynda myşsa goýulýar. Meş pozwanka. Sendeki şu taýda agyry bolany üçin aslynda şu taýda zat tapýas pozwanocny. Saçyň üstüne goýulýar. Bu kän zat edinmeýär. Şular ýaly. Ýuwaşja. Bildirdimi?
Ka-butta Iýni sokan ýaly.
Hytaýlylar gururynda we ýaňky eden araşdyrmalary zatlara gaty täsin bolan. Ýany şu iýnäni tapypdyrlar. Düşünsene bak. Sokýan myşsa goýberýär. Adam nädip zar edipdirler bilemok da. Haýran galýan-da. Çünki tehnologiýa ýok. Bäş müň ýyllyk taryhy bar dagyň şu iýnäniň. Birinjisine ýykylandy. Hä?
Kitaýlar kirpiniň içine ýykylanlar. Olar bilen iyi fikir. Bagty o akyp şey geldi rahatlady. Ýäne. Uç bar ýaly bir ýigrimi otuz dakika durýar. Myşsa ösüşýänçä.

Geçmiş olsun. Arkam kamyp paralizovat eden ya Allah. Em olsun. Salam aleyküm bratka. Aleyküm salam.
Sen kim? Nireden? Ee, men Ali Kurbanov, Lebap Türkmen Alşaýerinden. 97-nji ýyl. Türkiýede ýaşap ýörün şu wagt.
Lebabyň haýsy köçesinden? Lebabyň Türkmenabat şägeriniň Uşpunkt köçe Uşpunktdan bolýar gelen koşt. Ýylymy aýtmak ykmam ýok ýok prosto tokay ýylymy sordy maňa. Ne?
Pizdis merak edildi ýylym meniň. Tokay togsan ýedi meňzetmde men hiç kaysya.
Menem meňzedem ýok. Deme meňzemän çünki genelde maňa togsan togsan iki dep pikir edildi. Ýene.